Heart to Heart with CS Sangtei LPS Heart to Heart with CS Sangtei thlir tute inzavaiin chibai kan buk leh vek cheu a Tun chum The Talk segment-ah chuan nan hmangaihzuali Zualbawi ral te kan hriatlar em em, zaithiam leh tin voice artist te pawh ni a, mi beng lo titlei em em tawhtu tun thleng pawha a zai kan la hriat, Mizo Idol atanga kan hmelhriat kha kan kawm dawn a. hun tha tak mai kan nei thei hi kan lawm em em a, a tawp thleng a, kan show te min lo thlir sak leh turin kan sawm cheu a, Zualbawiin chanchin in la hriat ngai lo te, in hriat chak te pawh kan in zawt chhuak thei turah beisei la tha awm e, a hmasain Zualbawi chi mai le, hei zan inah inkhawmna hun tha tak kan nei thei a, i kan in sawmna te pawh a rei tawh a, han ti teh ang chuan i fanu birthday lawm phawt kha ngai si a tiraw, Karmasa lamah te pawh khan kan in nghak deuh reuh a, i fanu birthday ten han lawm phawtah chuanin, A hun takah kan inkawm thei a ti zawk teh ang tiraw. Chuanin birthday kha Bawihte kha in lawm ta kum khatna a ni ta tiraw. Khami chungchang khan in zawn hmasa ber teh la. I kar hmasa khan a ni te khan sawi la chuan in hun hman dan te min han hrilh la. Aww. Ni sawmhnih pathum kha a nia, July ni sawmhnih pathum kha a kum khatna a ni a. Kan hmang nuam khawp mai a Pathian zarah i. Ruah te kha a sur ang a, kan buai vak ang tih kha kan hlau ang reng lutuk a, mahse rin ai takin kan sawm ang ang teh an rawn kal a, an rawn kal tha ang reng a, zai mi pawh umm min rawn tawlhawm tha a maw, ih zai pawh kha panga vel an awm a, chuan programme kha nuam takin hun kan hmang a ni ber mai. A ni le, Bawitei birthday lawmni chuan i zai em? A zai lo, thu ka sawi. Ngai ve a chung a aw. Aw, ama chanchin ka sawi kha ngai ve sia. A pa khanin lawmthu kha a sawi a, chuan kan kan han neih dan leh neih hnu ang tlem kha ka sawi a. I lehlamah chuanin ni dangah zai zaiin tikhan mipui hma kan han ding chhuak a.

In fa pakhat na ni ta tiraw in fa hming ko a ni a chuanin i engtiang in nge in lamah te in koh thin a tina hming kung te min hrilh la chuanin koh dan bik te in i in nei em tiang te an oi hming te hi ngah lutuk a maw a hming pum chu Grace Malsawmhlui i kan ti ta chuan Grace tih hi ka nau kan te ber in a a phuah a nia chuan Malsawmhlui tih hi i ka nu leh pa in a an phuah tawm a nia pakhat in Mal malsawm tluang i tih a duh a, pakhatin Lalruat hlui i tih a duh a. Mahse, khami pahnih bel bawm khan malsawm hlui kha kan ti ta. Aw, Grace malsawm hlui i nia chuan Grace i ten tih ten kan ko a, kan inchung te hi chuanin Hlute i an tia, a pa hian Tha Mami a ti bawk a. Ae, ming hi a ngah khawp mai, kan ko pawlh nuai mai. Grace i Hlute i leh Tha Mami te tan an ngaihting e.

Naupang ih kum, naupang han tih tur rual pawh la ni lo ta, naute a man ani chu kum khat pawh la tling lo ta, in blogna velah kha chuan Karmasa lawkah kum kum khat a tling ta a, hei in lo loa in kalna in feh na te, ih ṭam dila in kal na te, in hruai lawp lawp a, motor ah te chuan hei a ṭah vak vak awm leh nge mi dang in a an lak han duh awm lo ang a, a awm kha ka hmu lo ni chu a fel ka ti tawp a, i kut pawh a awlpha deuh lo maw? Nia, e tlei a tlei lutuk, Pathian zarah kan van nei. Baka lawm awm deuh chu i sawi leh sawi hnu kan inchung te hi naute lawm ve deuh hi an ni a. Baka i kan naute te phei hi chu maw thla riat vel ni tang khan i an riahpui an riahpui tawh a riak chho zing lutuk i an nula Din din i kan ti mai a, a ni te phei hi chuanin e a riahpui reng ringawt a, a chang lah in in riahpui rei tawh lutuk ka riahpui ve dawn a tia i hrem ti khan an chhuat ah te an pahnih in an mu dawn a, a chang in aw khum ah te an mang hi chhe dun bawk sia. A fel daih mai tur aw kum khat tlin hmang in nu te tel lo in. Hei a tah phei hi chuan in i. A rit a ṭam fe a nih loh chuan ih a mut a chhuak em a nih loh chuan a ṭap vak ngai lo. Pathian zarah maw kan van nei lutuk tiang lamah pawh chuan aw. Naute tlei lo ah chuan mi khi an hah phah lutuk a nu leh pa nih han ti tiang a awm tu te maw a nih leh kha tiang a fel thu hlah leh Han tlei thu hla khanin tunge a chun zawk ang le, a nu nge hla niang. I maw, a tha lam hi maw a pa hian min chhuan a ti zel? Ka ni. Aw, nakinah eng eng nge lo lo fel lo deuh lek in emaw lo sual deuh lek ta se, keimah min chhuan a tih leh mai ka ring. Mahse a la ti chuang lo a, se tunah rih chuan a felna lampang kawngah hi chuan i min chhun ni hi ti zel. A tha lam kha chu tawrah i la inchung kha a la ngai deuh a. Dindini khanin a awm thiam leh tia kha in block na a MC a ama a birthday kawr tur maw a inva lei nan te pawh khanin amah khan a pawh lawk block mai a maw a fel hle mai tichuan lo fel zel zel a ti rawh a kha lam kha chu han dah tha ber vek ila vawihtei lam kha hi sawi thui te pawh chang awm a ni chuan kan la sawi leng a nakin ang te pawh in pa nen han ti daih ila in pa hming min sawi sak la chuan in pa nena. In inhmelhriat chhoh dan, in intawn dan te kha kan zawn thut ten che. Kan pa hi Lalhmangaih mawia a nia chuan Don Bosco saw Bawngkawnah Vishal kan tih mai sawmi sawmi hma a school awm thin Don Bosco school ah sawn a thawk thin a chuan an school hian in Enge Teachers Day te an hmang a ti khan Advance Christmas te an hmang a, khangah khan zai turin min rawn sawm thin a maw? Chuan Don Bosco-a Teachers Day a zai tura min sawm kha kan inhmuh hmasak ber a nia, chuan chumi chumi atang chuan tikhan kan inhre chho kha an ta a. Tiang vel chu. Ka hre thiam mai. Zaia enge zai thiam kha tiang a i teachers day a han sawm dawn kha chuan betu kha pakhat a awm kha ngai a. I heta a lo betu che pawh kha a ni ka ring ta a ni school a school ai awm a betu che pawh kha a ni kan ring ta chuan engkim kha pu chho vel vek a ni maw tiraw. Nia tikhan min be chho tan a nia. Pu vel vek ta a ni. Lehlamah Pathian ina enge a ruat maw tih enge a inkawp tur hi chu engkim hi a lo dik thup mai an tih te hi in nupa pawh a lo thleng dik ve ni chu tiraw. Chuanin tunah khawi ve ngeiin khawsak. Bawngkawnah, Bawngkawn Brigade Field bulah chuan tunah kan awm a maw? A ni chu. Chuan a nih leh kan zawt chik deuh che mai. Pa kha hei, Pa a, Pa a tih a i kalhte pawh kha ka hre ta a ni. In inkawm ngeiin in innel hmel ka ti ta a, nangmahni kha enge in inkarah khanin enge hei, Ahh in ngaihzawn lai te pawn thian kawm ang ten in inkawm hman em, in inzui rei hman em, tin tunah te pawh nupa in inhnuah pawh enge in in close em tih lai te pawh kha min han hrilh la. Nia, kan in close khawp mai a, i thian angin chutiangin kan inkawm rei em em lutuk lova mahse kan inzui rei thung a, kan inzui rei lutuk a kum kum riat dawn kan inzui a, aw chuan. Aaa ei in ngai zawn inkarah chuan harsatna neuh neuh han in then ve rap rap hi chu a awm ve a tluang purh lem lo ka hre thei a mem ih a han in biak lo ve vang vang te chu kan han ve nei ve leh deuh zeuh a harsatna tam tak te pawh kan tawk ve nasa lutuk a kan in ngaihzawn lai te pawn mahse sawi leh sawi nu Pathian eng nge Remruat aniang chu tikhanin kum rei fe hnuah kan han ah innei ta a. Sanghnih sawmhnih pakhat khan kan innei ta a, i kan inkawm ngaih ve lutuk. Hei a ṭanpa a han titi dun suam suam a, kan pa hi chutiangin i a caring lem lo a, mahse a hunah tak hian a lo che mai zel a, hrethiam em hei mi hi a ti hluak hluak lo lutuk a nih chu, a chang chuan min care lo mah mah tih chang te pawh ka nei a nih chu i hria, mahse i enge a hunah chuanin a tlan che ngai lo a bakah. Ka line hi min hriat pui a, min hriat thiam pui lutuk a, ka zaina lampang ang ah te eng nge harsatna min siam sak ngai lem lo hrim hrim a, i nu nih tawh hnu ah pawh zai tura min sawm chuan an la sawm duh che a, van lawm awm min tih pui zel thei a, kha mi line ah phei kha chuan hei ka fak ve lutuk a nih chu, tun ang ah hei tun interview tur ang ah te pawn ti khan i min phur pui ber ber a nia, i. khami enge keimahni line lampang ah ka duhna ka sawi ang chiah khan harsatna ka nei lem lo a nih chu maw Pathian zarah ka lawm thin tawp a nih chu. A lawmawm hle mai tiraw kha tiang a pasal engkima i tuina line a support tu che i nei kha tichuan ani leh amah hi zai lam emaw music lamah hian a tui ve hlim hlim em. Tui lem lo lutuk music phei chu hei khawih thiam a lawi hi nei a nei lo reng reng a nih chu mahse i Awi zai te pawh hi chutiang in inteh keima zai tak ngiah pawhin ngaithla tha peih lo reng ni awi TV ah hian lo zai futa se maw a met sawn zel teh ang kha enge chhan pawh hi ka hre chuang lo mahse la ngaihthlak duh deuh bik ang te hi chu a nei ve a mahse a ngaithla tam lutuk lo tiang ah chuan awi kan in Persan reuh lutuk a mak zawk. Aw, mahse a ti tur kha a ṭhulh chuang lo a, engkim ah eng a ṭawi awm tih chiah a, ih khatiang khan in i tal kawng a, i dal tu chiah a ni lo kha, a lawmawm hrim hrim ka tia, chuan ani le hla ngaihtlak duh deuh nangma hlasak a a nei tih te chu eng nge, eng lam deuh nge? Ah, keimah a hla, ngaihtlak duh deuh bik a nei kha tih ka tia khan maw keimah a hla a ni lo. Awii, awii, sap, sap hla te pawh.

A nal leh nal loh ang chi hi chu hei a ngaihsak loh emaw ka tih lai hianin a lo ngaithlar uluk ve lutuk tho. Ih chumi chumi studio chu i mil vak lo nih kha, i awn nen tih han tih te chu nei ve tho hrethiam em tiang khan ih a lo a ngaihtuah ve lutuk tho a mahse a tluan par par a, feel taka ngaihthlak ik hre lo reng. A tha e, tha e tih leh ang ngawt hi a ni lo a, tih nge constructive criticism an tih ang chi maw sa ṭeng han sawi ta ila, kan ṭhatna tur atan zawk a i chutiang khatiang chu a ni tih a, chhungkaw member ten min hrilh theih hi hlu ber a lo tir aw, chuanin a nih leh in pa kha lampang kha kan zawt belh cheng a, i i duh chhan leh amah a hei a quality ah enge tha i tih reuh ang kha thlir tute na an lo hriat ve tan pawh khan a tha ka ti. Aaa enge ka han enge duh chhan chhan han sawi lutuk tur hi ka van hre mai lo tak mahse i amah i hei tian engtin nge an tih thin kha a hmel a hmel kha kan duh chhan a nih chuanin aa nakinah lo an lo tha reng lo thei a an hmel a lo chuai hnuah kan duh chhan a kha a bo mai dawn a tih vel ang kha a. I eng nge a an sawi thin kha i i hre ve thauh em? Aw tia ang khan em? Amahah hian chhan lutuk a awm pawh hi ka hrelo mahse amah hi hei ka duh ka pasal aw kan inngaizawn lai pawh lo ni se ka pasal a ni avang khan tikhan amah kha ka duh deuh tawp a ni mai a i tlin lohna tam tak mihring chuan kan nei vek tho nain i mahse eng nge thil pakhat A thil tih tawh chu ti deuh bur chi ang kha a ni ta ni. Hei aw aw a thil tih tawh chu maw i a kher ngat ngat mai ni hrethiam em em ka tia ang kha. Aw a beidawng ve mai mai lo va, i khami kha amah a eng nge a tha ka ti em em a ni ta ni chu. Mi tum luh tak a ni chawt erawh a, a tha hle mai tichuanin i Mizo Idol lam kha han hriat ta ila, Mizo Idol atanga kan hriat dar che i ni bawk a, i sang hnih sawm pakhat batch kha a ni ta te rawh, season thumna kha a ni ta a, i khata kha chuan tleirawl te kha kha i la ni a, hei i la slim khawp mai a han ti tel a, tunah chuanin hei nu nihna a ken tel te, a bonus kha tam tak kha taksa pawh kha a la awm ta te rawh, chuanin khami kha han shoot chho ta ila, ta khanin i duh thu. Chu a tel nge, chhungte vang nge tih kha a hriat a chak awm ka tia.

Hello. Hello miss, ka sum call hi pay pun nan enge tha ber ang? Eh, sum hlawm i nei chuan LIC policy zinga lak hlawh tak Nivesh Plus policy hi tan a tha ber ang. A claim berah nuai khat sing hnih sanga deposit tur a ni a, tam lamah chuanin bituk a awm lo a. Khum nga a bin in a let in a pung mek a, lukhawng nei a pawisa dan a leh peipuan na tha lut tuk a ni a, term hi kum sawm atang a, kum sawm hnih panga i thlang thei ang. A pung zat hi fix a ni em? A pun dan hi economy zir in za a sawm pahnih atang a, za a sawm hnih paruk thleng a ni thei. Pawisa lak chhuah ah hian tax sawi tur awm lo leh nghal a, guaranteed addition i lak belh theih zat a hi kum ruk hnu ah three percent in a pung bawk a ni. Life insurance nen in kawp a ni nghal a, policy ah chuan in A rin tlak lutuk ringawt. Chuan in tin nge ka bawh zui ang. Policy hi Pu KH Lalrinkima atangin a lak theih reng a, a nih hi. Kum sawmhnih chuang experience nei a ni tawh a, an office hi Zarkut Lalbuai Shopping Complex ah a awm a, i lo bawh zui ngei ngei dawn nia. Awle ka lawm e aw. Class eleven kal ka kal tan tirh a ni ta chuan i exam chawlh lai vel hianin pa ruala ka ti mai a, rualthat khuma chhak chhuak nen ah hian tihian i. ka va kal ve zeuh zeuh thin a, chuanin ka pa nen hianin experience neih nan hrim hrim tel ve la, i tling emaw tling lo emaw top fifty pawh tling la experience neih nan hrim hrim khan tel ve a tha tih ni chu, chuan ih khatia khat atanga tel ve rawih ang kha, hei pa tena an tih avang a tel ve chauh ang kha ni anih chu maw, experience neih nan hrim hrim khan aw min tel tir. I pa in a tuipui che tihna a ni phawt ta a, in suh i chhung ten chuta tanga i pa in tel ve rawh a ti vang a ti ni ta chuanin a inzai, engtik lai khan nge khawiah nge ka hmuh fuh ka hre lo a, inchhung kuah a inzai lai te pawh hi ka lo en fuh tawh a ni chu, tah khanin i nau te ah pawh khan guitar perh thiam kan awm a ni aw, guitar perh nge keyboard hmet kha ka hre chiang chiah tawh lo a, inchhung kuah khan inzai thap thap a nawm hmel ka tia tah khan i nu leh pa te, A i naute pawh i zaiah an tui, music lamah an tui tih khan a hriat a. Kha lamah khan chu i pa pawn a tuipui che a hriat ta a. A zai ang zawngah khan tunge inchhung kaw lamah i nu side emaw i pa side ah khan tunge chhun tur i nei em? Ka nu hi a zai thin a, ka nu hi a nu lat lai chuan a zai ve nasa lutuk a maw? Chuanin midang enge mi pawh hian zai thiam an lo ti ve thin a nia. Mahse ka pa hi chu a intizai thiam a, midang hian a thiam an tih em em lo a. Tia ang chu nia i zai hi chu zai lampang hi chu music music lampang hi chu kan tui deuh tlangpui hrim hrim a hei tun nu ah pawh ka nu pawh tunah kum kum sawm ruk dawn ani ani ve tawh a i keyboard te a zir tha leh a aw tiang khan nangmah ni chu ka boruak leh na in rem dawn a ka tiang a thiam dun a thinlung a nei kha tichuanin mizo idol a i tel hma kha chuanin khawihkhawih ah ah te maw school ah te maw sunday school ah te pawh i zai thin ka ring a music video kha chu ila siam lo ta teuh a ih khatah khanin i zai tan hna hmasa ber ang mipui hma a i din chhuah hna hmasa ber ang kha ila hre thei em ih class eight ka niin mount carmel a ka luh laiin principal hian ah. Devotion neihnaah hian e principle nihna min min eng lo ni lo devotion neihnaah hian zai turin min ti ta a tah chuan ka zai a chuta tang chuan principle hianin eng nge a lo ngaihthlak fuh ve vang khan ka hlasak hmasak ber pawh prayer khutai go kha a nia kha ka ka sa hmasa ber a chuan i chu class eight ka nih hnu angah nia hetah a hma lam ah ka zai ngai lo eng nge class two three four tih board chho velah te pawh chuanin kha recitation ka sawi thin a recitation ka sawi nasa lutuk a nih chu chuan ih teachers day ah khanin principal chuanin zai tur khan min ti ta a kha kha hei mipui tam tham taka vanapa hall ah kan hmang ta mount carmel phei chu hei zirlai kan tam ve a nih chu maw. Ahh kha kha ka zai masak ber mipui tam tham ang ah chuan ka zai masak ber ni class eight ka nih khan maw? Umm chuanin eight a chang khan class eleven in niin Mizo Idol a i tel ta a chuan Mizo Idol a i tel a i hla sak tur te maw tin nangmah pawn hei leng zem lam te kan hruai nasa ta a dang dang te pawh i sa tho ta a i khami a i hla inthlan dan a kha i Enge nangma duhthu nge ni a, i pa bawk chu a ni tho em ti lai te kha hriat a chak ang ka ti. Idea ka nei lo thei lutuk a kei kha chuan bakah i enge sa tura min tih ang ang kha ka sa tawp a ni mai a. I pa ruala khan min buaipui tawp a, i ka pa pawn enge ka hlasak tur ang kha chutiangin a thlang thiam em em bik lova, i pa ruala khanin A indawt dan turah khan hla kha min thlanpui char char a, chuan last minute a ka hlasak tur thlak te kan nei ta, chuan love song lam ka sakna chhan pakhat ah pawh i gospel kha an tam thei tawp a nih chu, chuan gospel kha an tam thin em avang khanin lengzem lamah hian in vawrawl deuh lawng maw a tih avanga lengzem lampang sa kha ka ni ta, lengzem kha sa lo phei ila chuan Ahh top fifty vel ah khan gospel lam te ka sat a ila chuan hei ka kan tla vang vang ang a chhan chu zai thiam hlawm a maw mahse love song huang ah khan min han dah na chhan ah kha ahh an tam vak loh vang ni te khan ka hre mai mai a tun hnu hian tikhan in enge chance a tha zawk tiin ih Ka rual a khan in min buaipui chawt a nih chu maw? Ka rual thankhuma chu ih a lo fing hle mai chu maw tikhan. Nia, nia, e ka awmil tur kha a thlang char char nih chu maw? Mi awmil tur zai thiam te awmil tur hi a thlan pui thiam hi ka ti nih chu kha a fanu Josephine i te ngei ngei te pawh maw tikhan in a thlan pui thiam em em a kha kha a fakawm ka tia kan sawi lang ve duh hrim hrim a. Chuan in kha mi Mizo Idol a. I tel hnu khan in tiang kan lo hre lai ta che a, music video i siam hmasak ber khami hnu i siam hmasak ber khi la hre thei em? Khami Mizo Idol i Zonet lampang khan in keimahni top ten ho kha music video min siam sak vek a, album ang khan kan siam ta. Khata khan in Romei tih hi Zoremi Kawlni phuah hi ka sa a, chu chu ka music video hmasa ber a ni ta. Chuan chu chu hei Zonet bik ina video min siam sak a ni ta nih chu maw top ten ho a kha tah chuan ro meh ka sa a, ka mi hnu ah khan chuan keimah bik ina ka siam hmasak ber kha chu tiam thusut hmang kha niin ka hria. Khah hlah kha chu i in ngheh hi ka ni tawp a ni chu vawiin ah pawh ka lo ngaithla nasa ka nih kawm dawn van khan maw chuan in I khami hla kha hei nangma duhthu ang a ti mai tih ang zau ni tiin an tih sak che ni lo a, i duhthu ang a i siam a sak a nih vang khanin i rilru leh i thinlung ah pawh hmun pawimawh tak a luah ka ring bawk a ni, khami hla kha sawi zau i duh em? Nia i eh min rawn an min rawn kal chil a nih chu a hla a phuah tu leh a phuah chhan a te kha an rawn kal a chuan an chanchin leh an story te kha min hrilh a. Chuan hei ka music video hmasa ber tur a nih ve avang khan kan uluk ve ni chu a hla ka keima sak awm chi a nih leh nih loh te kha kan han tia mahse tikhanin kan zir a guitar nen khan u Zoremi khan an sa vel a hei ka thiam deuh zung zung mai nih chu keima sak awm a nih vang a ni ang chu ka ti mai a chuan Tikhanin kan han video te kan han siam chho a, Pathian zara ih eng nge mi mi hriat kha a lo hlawh ve a. A hrim hrimin a phuahtu U Zoremi hi ih keima awmil khi a phuah thiam ka ti dawn nge? Amah hla pawh i ka sa nasa maw? Ka sa hnem lutuk a. Ti em em lo hian kan ti ang te chu tiam thu sut hmang a nia chuan ka album ah khan a awm nual a ka album hlasawm pahnih zing a chan ve ang tawp kha chu a ma phua nih ka ring ih ka riang lua e tih te a nia ih eitur hnu hian in ka ui leh hnuhnawh a chhan chu ih a boral hma lutuk hi ka ui tawp a a chhan chu keima umil phuah thiam lutuk kha a nia maw ih. A hlu dawn lutuk tawh rei tan pawh. Aw aw keima tan khan a hlu lutuk a. Khatiang ang chi enkaina leh Zoremi colony pawh an i awmel tur deuh kha a phuah sak che a ni. Khatiang ang chi hla thar ih an phuah sak che tih loh ah pawh khanin hla hlui lampang i rawn i rawn hrut leh i sak ve zeuh ang chi kha chu nangmah nangmahni duhthlang mai em ni khami ho khatiang ang chi kha chu. Aw, i cover tur hi hei advice min pe ve nasa a, kan thian tha tak tak te leh studio lam panga kan u te pawn maw i cover tur ang te hi chu hei hei hi nangma aw nen i inmil dawn an tih ang hi ti hian kan han ngaithla kual a, i RK a, RK Three Brothers Recording Studio neitu hi RK hian. Hla hi min kawh hmuh nasa em em bawk a, ani hianin keimah umil tur hi a hre em em ve bawk a, chuan chu lo ah kan nau ti mai ang kan thian a ni thap a, kan nau a ni tho bawk a, hmangaih ah kan ti mai a, chu chuanin min hrilh nasa em em bawk a, hla a hlasak tur ang hi maw, ahh chuta tang vel chuan keimah mimal tawp ina ka thlan. Hi a awm lutuk lo hei min rawn hrilh nasa min duhsaktu Pathian zara ka tawng ve nasa maw min rawn hrilh nasa ve ang reng ka tia ang zawng khan. A ni dawn lutuk. Chuanin hla hi hei Lengzem pawisa a traditional lam pawisa a Pathian Pathian fakna hla lam te pawh a awm a chuanin sap hla cover te pawh a awm ta a ni. Tikhanin a chi hrang hrang kha Lengzem Lenglawng te maw ka tia ang zawng zawng kha a awm ta a. Tah khanin eng hi nge nangma rilrem zawng leh i aw nen pawh a inmelh i tih deuh ber engmang kha nge han ti teh ang? Love song ka lo sak nasat avang hi nge ka hre lo a, i love song hi chu hei ka sak thiam awm ka aw hi a chak loh em avang hian i a hla nem lampang hi ka sak hi a ngai ve avang hianin i lungti leng ve deuh deuh ang hi chu I love song hi chu ka sa thei deuh be rem aw ka tia mahse a ngaithlattu a zir ta hi nia thenkhat chuan gospel hi love song aiin i sa mawi deuh zawk min ti an awm a i hla enge folk song lah chutia ang chuan hla dang aiin i sa thiam ber zawk ka ti tih an awm bawk a keimah tak hi chuan enge ka thiam ber em em pawhin ka hre chang lo mahse sak nuam ka ti. Ang chi hi chu hla lungleng deuh deuh ang chi hi chu sak nuam ka ti nih chu maw? A nih ka ring viau a hei. Tia music video a kan lo hmuh via pawn keimang khi an chinah hian i hla lungleng lam kei pawn ka ngei na i tih ang deuh khanin i keimah ka lo hmuh danah che pawh hianin i music video vel maw ka lo en a pawh hianin kha lungleng tizual tu tih ila i sakah te pawh khanin hei Henge lungleng feel deuh ang khan in ama pun a tak tak a hei sa le i feel veng veng ang khan ka hmu che ni chu ha la phei ka chu a lo chhuat tir khan in i kan ka u fanu hi mo hmeichhe nau tang te i school kal rual pawl a ni lo kum thum kum thum bawr vel ang a nih hian hei lo zaipui thei ni chu ngai na lutuk a chuan in I Zualbawihi ti reng a nih chu hei kan play zel ta a nih chu amah awm tleih nan ang khan kan hmang thin nih chu kha kha ka sawi tel pah duh hrim hrim a nih chu maw chuan lunglen tizualtu tih kha keimah chuan i thlasak zawng zawng ah chuan mawi ka tih leh ka ngei nat ber a nia kan hrilh pah ve hrim hrim chin a chuanin i hlasak te chi hrang hrang kan sawi kan sawi chho ta a keipawn ka mawi ka tih leh ka ngei nat ber ka sawi ta a i A ber chu awm a har ve mai thei nangma tan chuan mahse i hlasak tawh a i duh zual pathum ang kha kan thlan chhuah tir ve cheng a i duh chhan te pawh sawi i duh chuan sawi tel bawk la awi nia i sawi ang chiah khan han duh ber sawi tur awi ka hlasak phei chu a mawi ka tih ve hlawm ang tha a ni ta la hlui ka cover pawh a awm nual bawk a umm Awi hlai emaw ka hnem lutuk emaw i mahse hla common lo deuh mai pakhat hi a awm a ka sak entir nan hei love song nula tlangval inngaihzawnna hla pawh ka sa hnem ta mahse i pathum pum khat tih hi i Ka sa, ka sa ta nih ila ngai thla lo mai thei a. Chu chu aw ka la ngai thla. Ih aw pathum pum khat a nia, a common lo lutuk a hrem. Ih pu dan a phuah a nia, chuanin pathum pum khat a rawn, a rawn chhuah dan phei chu story kha nei thui lutuk a nih chu. Ih nupa an awm a, chuan an nu kha a boral a, chuan an nu boral mithi ta khan, a pasal a zuk address na ang hla a ni ta ni chuan a pasal khanin nupui dang kha ai mipa chu an khua lo har ta an lung leng a nupui dang kha a nei leh ta kha kha i pathum pum khat a tih na chhan chu kha mit hi tawh a nupui hmasa leh a pasal leh a nupui thar kha pathum pum khat a tih na ang a ni ta ni chu chuanin i Hei a thu pawh ahh a ngelte u thlazarin kan run chhungah min min lawi min lenpui ru kan inah khan mothar a lawi at a lawi dawn an ti tih ang kha a ni ta ni hrethiam em a thu chu nakinah nangmah pawh lo ngaithla chin rawh uluk deuhin i kha a nupui thar thlarau ina a nupui a nupui thar ka ti a nupui hlui ina a thar a tharau ina a nupui thar leh a pasal a zuk address na ang hla kha ne rilru tha deuhin a zuk thlir a hrethiam em a hla common loh dan chu a phuah tu chu pu dana nia a boral tawh ta ni chu chuanin i chumi chu ka ka hlut ve deuh leh mawi ka ti em em a ni ta chuan a thu la a common a common lo lutuk bawk ta Chuanin chu chu lo ni ta se chuan eng nge dang niang aw ih a hmasa ber a ih kan sawi tiam thusut hmang kha ih keima keima mi malina ka music video a hmasa ber ka tih a kha kha kha a mawi ka ti em em bawk ta a chuanin pathian la phei hi chu ka cover tawh ho hi nalh ka tih vek ania maw ih. A mut a min hruai thei vek tur ang chi a nia. Ui a bik a han sawi vak tur hi ka va han chiang tawh lo em aw. Sawi leh sawi nu a nalh ka ti vek a, hrethiam em han han aw aw han sawi dup tur kha aw aw. Nia, i hlasak kha chu i duh vek kha a ni dawn chiang sa ta, han thlan mai pawh kha har ang a, mahse han hriat ve kha chak awm ka tia, tuna hla i sawi dangdai deuh ang kha, i Lawrence-ani leh Israel-a pawn an sak tawh kha i hria em? Ka hria, kha miphuahtu phuah kha a nia, kha miphuah tupa phuah kha a nia chuan keimah kha i pathum pum khat kha min pe hmasa ta a, chuan kha mi hnua anmahni pual ang deuh tho a niang, chuan chu chu RC te khan. Khami hla dang kha an rawn sa leh ta a common loh dan kha hriam a mawi tawp a lawm kha kha aw sial lutuk kha ka mu a phuah chhan a ti vek tan a phuah kha ni em aw ka chiang chiah lo aw.

Views kha a tam em em a nangma pawn i a zate pawh kha tuna eng dinhmun nge ni te pawh kha an sawi la i hei Mizo zaithiam a i YouTube a i dah chhuak ang chuanin views tam ber te pawh kha a ni reng thin a a la ni reng em tunah hian kan hriat i hriat danin tih te pawh kha min han sawi sak la chuanin ka ti nge sa phla kha mi hla kher kha in cover a tin chhana nen khan engtianga zai dun nge in ni tih te. Nia i tunah hianin ka hriat chhuah loh chuan hundred million chuang hundred million seven lakh something in ka hria a maw i min lo hnaih ber tu hi tunah hianin forty thirty forty million vel hi an nih ka ring a i pathian zarah ka mi hla ka chu a hit ve lutuk a i u chhan chhuah ah hianin Zai enge zai tur he he milai hi saduhni la a rawn tia chuan Foster recording neitupa Uvalte kan ti mai a Foster records ah hian kan zuk record a chuanin ahh tiang tak hian a hit kan ring lem lova kan record awlsam em em bawk a aw i lehlamah chuanin hei kan ti tha zing teh vak lo anih chu chuan umm. Se, tunah hianin aw chu min min rawn hnaih bertu pawh hian a chan a chan ve ang entir nan chu hundred million lai mai ang kha a nih ve vangin a fan ve deuh a a han feel awr ve deuh hlek a, a la ni ve zel chuan ka hria a, ih chuanin chu sawi leh sawi hnu keimah kha min rawn suam a khata tang khanin hla hla pahnih. Whisky lullaby te pawh kan kan record a mahse a hma ang kha tluk tawh lem lo a maw tiang deuh chu a ni chu. Engemaw ni hit tur pakhat ang hi chu hei hei hi hit viau si tih lam pawh ni lo hna a awm ve tawp thin rawh tiang a hian chuan khami hla. Tiang tawp hian aw a view tu an awm ang an tam ang tih hi kan ring lo tawp a maw. A ni lutuk ang i kha hla kha chu hei enge. Sa phla, hman lai hla a han ti mai lak e, ni pawn i kan naupan lai te pawn i ka nu hian a duh thei tuk a, kan kan ngai tha thin ni chu maw? Hman te kha min ti hriat chhuak a, chuanin i kha hla kha i a comment section kha kan en khan Filipino ang kha an ti thei lutuk che ni chu, anmahni Filipino vekin a mi vek,

Kan ni ve angah khan an rawn rawn sawi tawk pawh an awm che thiam em an mahni ang ni ve enge aw Philippines mi kan kan ni ve angah rawn sawi tawk kha an awm anih chu an an hre lo ve lutuk a mahse kan lo inang ve deuh niang hai kan lo awl ve deuh ni maithei ka ti a keipawn maw.

He khan kha nangmahni panin hit pui niin ka hria a. Chuanin music video pangai siam hi chu i nei ngah tawnga ti ruah za tih hre thei em? I awii ka siam hnem lutuk ve tawm aw, ka nulat lai khanin min nawr nasa a. Sang Sang ni sawm pakhata idol a ka tel kha Sang ni sawm pahniha album ka release nghal a. Chuan Hla sawm pahnih te ka a awm tlangpui a, chuan album hi pathum ka release tawh a, chuan khami hnuah pawh khan awi za chuang dawn hi a nih tawh ka ring. I radio ah pawh ka dah hnem tawh a maw, radio ah pawh sawmnga chuang hla ka dah tawh a, chuan i. Music video ang a chiah chiah ka hre ka hre lo mahse a tam ve viau ve in ka tih hei keimah ah chuan maw hai chhuah tur bawk a a tam ve khawp mai ka ni pawh han maw keimah pawn chuanin i sap hla hi hei i i sa kan ngaihthlak hian i i sa awlsam ka tia a nih chu sap hla hi kan kan tawng te a ni lova a lam danah te a a tu eng nge i eng nge mawni a in auh danah te pawh ania kan rilrem zawng lo te pawh a tam ve a ni chhan chu mizo tawng a ni miau lo ta a khatah khanin i enge a harsatna tur lai hi harsatna tur enge i artist a thenkhat te chuanin saktina pawn tin lo ta ni masin ang chu i hniah sawh ka ti nge i awlsam te hianin in rawn sa a i a harsat lo hmel hi ka ti tak mani chu nangman enge kha kha i kan hmu ang che a awlsam deuh a sa hi i ni nge i enge studio atian in record lai te pawn in bei nasa ve thin tih lai te kha hria ta chak awm ka ti. I sakki nuam ka ti ve reng reng a maw i mizo aw mizo hla ah hian in i hei kan lam dan ah chu eng pawh lo nise i tlem a i eng nge lam han sak har han sak pui har Deuh lek lai chu awm zeuh mai thei mahse a tlangpui chuanin ih saka har ka ti vak lo sap hla chu a nuam ka ti ih mizo tawng te chu lam deuh fak fak te lam fiah te a lo ngai ta ka tia ang em em kha a ni lutuk lo maw chutah angin ka harsat lutuk lem pawn ka hre chiah lo. I harsat lo tih kha chu a hriat theih mai music video lo en a tin. a i zai han ngaithlak hi a music video a en kher loh ah pawn a hriat ta ni chu maw chuanin nu ni nu leh a nulat lai kha chuanin i zaina te pawh nge nulat lai i zaina zawng zawng ah khan i zai vek chiang tawh lo anga a hriat ta ni nulat lai a i zaina leh tuna i nge nu i ni hnu a fai nei hnu te pawh an ti teh ang khata i A danglamna te pawh kha sawi duh leh eng emaw ni i neih chuan han sawi ta la chuanin tun hnai ah khawiah nge i zai na hnahnung pawl i khawi hmun ah nge i zai tun hnai ah tin i tun hnai ah tho hma chhawp zai na tur te awm em emaw music video siam tur te awm em tih te. I nia nulat lai nen chuan in ang thei tawh lo a, lehlamah chuan nulat lai kha chuanin kan zai tam bawk a, kan zai nasa ni khatah te khan hmun li hmun nga a chhun leh zana kal dawr dawr chang kha a tam a, kan awp aw fit a, mahse ah tihianin nu te kan han nih hnuah, nu ka nih hnu pawh khan programme kha ka la ka la la ve mawlh mawlh a, Ymi day te kha ka la awl miah lo ta, mahse i. nau kan pai chhoh ah khan in i enge sawi tlang ta rong rong ila ka hmm. bleed zeu zeu ani chu hmm. chu bang chuan keima kha rest stop tur khan min ti a ah. a kum a kum kha ka in khom thei lo ni chu hei hmm. ka ka rai bo ruak le i nau nei hnu anga po khan i khami khan ka o kha ti fit lo pha dewa mo a chan chu Kan zai chuan kan pumin kan lo tang ta, pum thlengin a lo tang ta. Kha ka midang tam takina an tih theih ang kha ka ti ve thei tlat lo va. I ka bleed zeuh zeuh avang khan. Chuvang chuanin kha khan ka aw kha tih fit loh phah ve riau khan ka hria. Nau ka nau ka neih hnuah phei hi chuanin hei ka sak tlin ki tam tak kha ka tlin lo anih chu. I mahse zai zai tam na nana kha chuan la aw te pawh a lo chhuak ve leh mai thei ta a. Ih, tuna kan han inruahman danah hi chuan sound track te kan han siam tir mek a, ih hla hlui tho cover hla nalh tak tak ka tum a nih chu, chu chu hla pali bawr vel hi kan han ruahman tawp phawt a, hla chawlhsan hi chu ka la tum lo a ni deuh tawp mai a, aw chutiang aw music video han siam te leh ih hla. Record a ka tia chu hla hlui pali tih chhuah kan han tum te chung te pawh chu kan la tum ve zel chu nia mahse Pathian zara kan tih ve theih mai chu ka ring a mahse hei hman hun hi a inang lova kan Naupawm tawh pawh naupawm tawh pawh chuan kan la ti ve zeuh zeuh zel tur ah ngai ang e i fanu an fel bawk a la ti chho zel a la chawl lo la i duhsakna kan hlan si a i hla thar tur atan pawh chuan in i eng pawh ni se la min la awi zel a Zofa te Zofa lo te pawh aniang chu Safla cover duh te pawh i la nei thar leh mai thei a nih chu he khang atan pawh khan in i aw te lo la fit zel se ka tia chuan in i Zualbawihi Mizo Idol a Zualbawihi kan hria ta kha Tun thlenga Zualbawi a la ni theihna chhana hi kha kha hriata chak awm ka tia, engtiangin nge zai lama fit reng tur leh hetia zai thei tur hian chu i sawi mawlh mawlh tawh tho hna a, i engtiangin nge i nahte hun i inpek ve a, zai dan tur emaw ih khatia nge a hla ngaihtuah ah te, ih a music video siam dan tur ngaihtuah ah te, a enge studio belh tur te pawh khatia ang zawng zawng ah kha engtiangin nge hun i la pek ve thin. A tir atang khanin tian idol kha kan han tel ta a, khami hnuah khan music video a siam tur ten nawrtu nei miah lo ta ila chuan Zualbawihi kha an hre lo hmak ve thei a nih chu. Mahse a pawimawh berah chuan. A eng e? Aw, Pathian a nih lutuk. Pathian kha pawimawh ber a nih bakah ka nu leh pa te hian min eng nge min nawr nasa lutuk a ni. A bikin ka pa zai lamah na nana chuan album siam tur te khan min ti a, ani khan min nawr nasa ta a. Chuan pasal ka neih hma zawng kha chu ka pa kutah khan ka la awm tawp ta a nih chu. Chuan mahse pasal kan han nei a, pasal ka nei atangin. Kan pa hianin i min tuipui em em a, aw ka kan sawi nawn leh thin ang, ama ama'n enge i min support loh leh min tuipui loh chuanin ka tan kal ngaihna kha a awm bik lo a nih chu. Chuan amah khan min nawr nasa em em a, chu bakah ka sawi hmaih miah loh tur ka nau i kan nau hmangaih a ka tih tawh kha kha kha ani khan hlasak tur hi a rawn thlangsa thei lutuk a, chuan. Music video a siam leh i ngai tawh i channel thlengin a reh a nia. Chumi hi milai te hi sala tha lo maw a tia. Tuna kan project hla hlui pali kat kan tih a pawh chu a man ti ila tia idea thar thar hi a rawn neih thin a ti khan enge min tuipui lutuk a. Chuan amah hian min nawr amah hi i ka chhungte leh kan pa tih lova min nawr kaltu a ni pakhat a sawi hmai chi niin ka hre lova chuan. A, min min duhsak ve hlawm lutuk a maw mi reng reng hianin hei i sound track siam te recording thleng pawn man mang lova kha tih tam tak hi a tam a hre thei a mem an mahni chhan nen min ngaihpuina vang khan khami khanin tun thleng hian kum kum sawm pathum kum sawm pali bawr vel i mi ina

la ti kha tu sang na kan hlan non le chi la chuanin voice artist lam kha soi ka chak ani chu lps 4 te kan en na sa kai ni pon lps local channel hrim hrim hi chu nge an tham dang film an leh te mo serial te drama zong zong te hi en lo hi kan nei lo a ti tur ang khan ya i o poi kan hre fo ni kan sak na te pawh kan hre leh zel ta a i i lo thiam phian a han ti ti ang i zai chauh ni lo kha voice artist lamah pawh khanin i lo duai lo hle mai a Hei kha engtianga lut chho ngei nia a tirah te chuan i lai ve deuh em tih lai te kei ti dawn ta ila hei ka thiam hi ka ring miah lo a ni chu khalai kha i nghehsawh chhia engtin nge i tih chhoh dan tir hria ka chak awm ka ti. Nia lps four ah khan tikhanin i kan kan han ti ve chhin a tir lamah pawh hi chuan ka khawr lutuk bakah han ṭah der te kha ka thiam teh vak lo a ni chu ka ka aw hi ka ngaihthlak len leh hianin Film han dap tak tak turah kha chuan a tawp lamah hian hei ka aw hi a chak lo nih chu a chhang hma bawk sia. Kan han ngaihthlak liat leh hianin awi a hahthlak hmel e ka ti vawng vawng zel a nih chu mi dang hian an lo ti ve kher em ka hre lo a. Ka thiam hi ka inti teh zua lem lo nih chu ka inti vak lo. Mahse tikhan kan han ti ve zel a se experience tha tak a lo nia kum hnih leh kum kum hnih kum thum vel a nih ka ring chuan. Mahse, chu chu sawi leh sawi hnu naute kan neih dawn ngaih khan ka ti ta vak lova thut nasat te a lo ngaih ve vang khan i khat atang khan ka chawl ta rih a chuan tiang ka la chawl ta rih zel a nih chu maw a chhang chhiat chhoh kha a rawn chhunzawm sia. tiang vel chu. I thiam lutuk thiam lo in ti mah la maw thiam ka ti che a a ngaihnawm ka ti ni chuanin a i zainen khan a inrem a a kal kawp ka ti bawk ta a chhan chu voice artist in nih pawh khanin hei enge i a changtu ten an chan an zir kha mi an lan dan a zir khanin aw pawh tih dang lam a ngai a khatiang chiah khan zai ah pawh zai mawl tawp theih lo aw control te lo ngai a i chu kal kawp tlat ka tia kha kha hei i a inrem ka ti lutuk a. Nakinah chuan sala awm pawn la ti leh zel a ka tia a, TV a i aw ka tia nga eng nge film lama han ngaithlang pawh kha a kham awm lo a, a ngaihnawm em em a kha kha lo la ti zel la chuanin hei nia chhangchhiat a reh loh kha chuan a harsa ve tho anga a nih lamah chuan maw eng pawh ni che thil dang hrim hrim kha tia zai te voice artist lam pang te kan han sawi tawh ta khami lo ah khanin nangmahna tuina leh in lama ti ve thin eng emaw ni thil dang hun aw hnawh khana ang emaw tiang chi hi i nei ve em? I hun awl hi ka nei e, i faneih tawh hnungah phei chuan kan nei vak lova nih chu a hranpa in nula te kan va neih loh phei chuan inchhung engkim kha kan khawih kha a ngai ta a, i mahse umm pasal ka neih hnu khanin. Kan pa khan in DLED train leh rawh min tia chuan nutling pui khan form te kan ha thar leh a hriam pawn fen nen khan form te kha ka ha leh a chuan DLED kha ka training ta dai ta khan chuan kum hnih leh tlem kha ti khan in form nen kan kal nitin ve ta a chuan in ahh Diet ah khan tikhan kan training zo a, kan chhuak ta a chuanin school ah te kan han thawk ve ang lawp lawp a, mahse naute han neih tawh hnuah khan chuanin kan chawlhsan ve leh a, exam tur tunah hianin MDET te hi exam leh la min ti min tia chungte pawh chu kan han la inruahman ve leh zel a. Tiang khan midang chuanin a hau an la ti mai thei a, mahse kan fa pakhatna a ni ve a. Hei mi chuan pathum pali an buai an inti a, mahse keimahni kha ka tiang ang kha a la ni ve lo, lem lo chung khan kan vawi khatna a nih vang khan kan buai kha a tling ve lutuk ta a. Aw, a zawng zawng khanin kan awma chuanin. Ahh kan pa hianin eng nge i zai khan lutuk min tia ka birthday ah te sound box te min han lei ve leh a woofer tha tak leh mic te min han lei ve leh hnuhnawh a tiang te khan a kan han ti ve leh deuh zeuh zeuh a ih a reng phei chuanin eng nge ka peih lutuk lo a mahse aw kha a lo fit tawh loh bawk si nen phei kha chuanin mahse tichuanin kan nitin nileng kha kan tling ta ve leh mai se chuan a chang pawh ni vlog thin bawk aw vlog a vlog hi oi vlog te pawh hi maw taima ka lo ngai oi vlogger tam tak ente an nutling pui pui ho i nutling pui pui ti mai ila an mahni chu an la nutling lo lutuk a mahse nutling lo ka ti awmzia chuan la up a lo ka ti ta ni chu i Mahse an paima ka ti thlawt hrethiam em em. Video camera in lak reng tur chuan mood ten a zir a ngai ve lutuk a. Aw vlog a aw hun neih pawh a ngai a. Khangah khanin kei chuan fakawm ka ti thlawt. Hei i tuna hmeichhia fa nei tawh fa pahnih pathum nei tawh vlogger tam tak ho hi maw. An fak awm ka ti lutuk. An chu pakhat chauh kan nei pawn kan inti buai a nei hre thiam em tiang chu a ni. I channel te kha ka lo en a kha intlawm ka ti kha maw i fanu thawmhnaw tur in lei te tih in kalna hrang hrang te kha i a hmuhnawm ka tia hei card in pakhat tal hi chu i ti chhuak thei em? A ka ti chhuak thei lo. Tumna a tun a. Ka tun tun hnuah hi chuan ka tum ka tum ang ka tia. Ih tunah hianin kan regu ve leh deuh hlek a, a hma te pi kha chuanin maw a thla tawp te kha a video upload loh te kha ka nei a i hriam. Mahse tunah chuan Pathian zardam chuan ka ti chho ve leh tawh ang ka tia, ih hun aw hnawhkhah nan a tha hrim hrim a. Leh midang tan pawh en tur lo siam ve a tikhan hei i fans te han ti lan ang mahlo i zai te ngaina a i zai kal tlang a lo hria che pawh khanin hei. Ai nge nu i nih live te pawh kha tikhan an rawn hmu ve in an lo hre ve zel dawn ta. Ho an tih te hi ka ring thin a chem ho te te han tih kha aw ho an tih hi ka ring thin a mahse lo ti zel leh zel rawh hi an tia la la ti ve leh zel a regu deuh hlek a tih ve te pawh chu tha ka ti lutuk a maw. i tih theite pawh vei si a nia in pa fel bawk a han ti leh teh ang tin grace hi lo fel bawk a in fanu maw a chuan in hun te kha awm zel tur an ai la in zai zel bawk ang a chuan nia kan hun te kan duh tawk dawn hnai hei sawi duh leh zawh duh che pawh hi a tam a ni nangma pawn i sawi hmaih te pawh i la nei teuh ang a i kha biak muana nena in tawng leh ngei ang tih hlai in sak kha han sawi chhuah ka duh a i khatah khan in hei a in combination kha in pahnih mm, mm, in sa mm. in o a in choi mai pia lama music video po kha mu no amani mm, e ato pa in han in tong ta i thafam chan ma la sa ka cha la be he he tilai de po te khan i han in kwa ta ka ta te khai i a video shoot te point uluk ni na sha ta in zai te po angai nom ka ti em em a hei biak ma na hei tuna alo om to lawa ko ve na kan zinga I a zaite pawh hi ka ngei na a tun thleng pawn ka la ngai thla nasa hei min hlan lai khan tih hi chu ka duang tawp a ni chu chuan kha mia khan idol atanga ka ti anga in hmeichhia chho va i in kawm ngei a ka ti anga hla te pawh siam dun kha in nia ang atirua kha mi kha mi music video in siam chung chang leh kha mi hla in sak chung chang te kha i sawi duh i neih ka ringa tin kha mi music video in siam bakah khan kha hla kha live pawn zai sawmna te in dawmna saima hun lai khan in sak in sak nasa in tih te pawh ih han her let leh ta in ati rawh hriat a chak awm ka ti a. Nia ih kha kha kan idol lai khan ih eng zan nge aw hming kha ka chiang leh tawh thin lo ih ta tah khan in kan ho tu te khan in zonet lam panga kan hruai tu te khan in ih in duet tur te te kha an an ruah hman a chuan hla kha min thlan sak vek ta chuan eh Biakbuan nen khan kan zai dun ta heta RPE leh TBC a tia ang khan an in khan hla hlui sa tur kha kan min inkawp tir ta a. Chuanin kha kha kan kan intihsiak intihsiak zan a ni lo ta kha mi zan kha maw chuan kan han sa chhuak ta a chuan i idol zawh khan kha a hma a ka sawi i Zoremi hla ro mai tih music video min siam sak ka tih kha khami ah khan kan music video album idol sahnihsawm pakhat a Top top ten ho min siam sak khanin khami hla kha kan tel ta bawk ta a chuan u siama kan ti mai a chumi min hrit sak chu a nia chuanin khami hla avang khanin idol zawh ah khan khami hla ngawr ngawr sa tura zaina kha kan ngah lutuk a nih chu i zai tura min sawm khan kha hla kha sa turin min ti zel a, chuan kha programme chu kan neih tam phah lutuk a nih chu intawng leh ngei ang kha, i enge mi mi hla hlui a lo nih ve vang khan mi ngaihthlak duh zawng kha a lo nih ve vang a nih ka ring a aw. Programme chu kan nei tam pha khawp mai, an awm lo kha chu a lunglen thla ka ti a, i an boral programme kan nei dun nasa sia a hre thei a mem kha mi lai khan i. Hmun hrang hrangah, khaw hrang hrangah kan zin phah nasa a kha hla vang khan chuan an awm loh khanin a ama ama tribute concert niin ka hria a, PC la Remruata idol ami tho nen khanin kan sa duhna khatah pawh khan awi ama amah nena kan lo duat nasa thin avang khanin i enge hnuk ul teuhin ka sa a ka sa chhuak hlei thei lo a khami tum phei ka chuan i tiang kha ania tu hnu a i ai kona khan an rawn sa thar leh a zo zomuan a mi kha i vuan te i ten an rawn sa thar leh ta a kha te pawh ka hei mi thla a a lang ve nasa kan keimah ni hun lai kha maw lung a ti leng lutuk a nih chu Nia, khami kha chu hei rin hmeh tawp ta nen chu maw, ka kha hei sawi lan lo kha awih awm ka tia chuanin i idol lam kan sawi lai mekin kan zawt chhunzawm cheng a, Mizo Idol a an thlan tawhah hianin winner ah hian maw tunge nangman Zaithiah a milo tih ve ber a an thlan fuh i tih ve ber. An chhia awi i maw, idol pawh ni se, icon pawh ni se, an thlan hi a fuh ka ti hlawm lutuk a ni. Belchian an dawl hi ka ti tawp a, an zai thiam ka ti vek a nih chu han thlan bik kha ka nei hlei thei lo. Amaherawhchu a hun laina nana a ka tan em em. Keimahni keimahni chu kan la nau deuh hlek a, mahse tun hnuah hian a van thiam tak ka tih ngawih ngawih ang chi chhanchhuah a i chhante a kha khaw kha ka thiam ka ti lutuk a chuanin hei an style kha in ang lo ve hlawm a zai dan style kha in ang lo ve hlawm a tuna hnuhnung ber te pawh kha an zai thiam ka ti lutuk a hei thlan awm tak tak hi an thlang chhuak thiam ka ti tawp a ni mai aikulh pawh lo ni se belhchian hi an dawl tawp ka ti. Zai thiam lo tih tak tak ka nei lo, an aw chak tha lawm sia maw leh hei zai thiam va tih fi lawr tak kha ka nei lo, an zai thiam dan a in ang lo tlang a, an thiam em em vek mai bawk sia a hrethiam em tiang chu ni mai. I sawi kha a dik ka ti tawp e, i tawp tian chinah pawh an zai thiam dan in ang lo ṭhia, an mahni laina hei enge thiam deuh vek kha an thlang thiam ṭhin ka tia judge te hi an beng a fin. tawp ka tia dik chah chuanin a nih leh nangmahni batch a mi top ten bik kha an aww sawi taia aww tah khanin tunge tun thlenga la kawm leh la in enge la biak fo thin ang kha chanchin la in hriat pawh ang kha i neih aww i group hi kan nei a keimahni zingah khan tikhanin thuchhaa te judity te mami roluahpui daniala khang ho kha i chanchin te hi kan la in hrilh ve reng a. A hran pa a, enge va kawm lutuk ang kha kan buai vek tawh sia, kan neih em em lo mahse group kal tlang te chuan chanchin hi kan la inhrilh reng a, mahni a mahni ti mai ila ni kum kum tir nge maw ni aw velah te pawh kan inhmu khawm a tiang khan aw inhmuh khawmna hun te kan nei a chanchin hi chu kan la inhrilh ve reng a mahse va inkawm tak tak hi kan enge khaw hrang hrang a awm ang kha kan ni ve avang hian a harsa tawh anih chu maw a ti chiah tichuanin hei reality show maw zai intihsiak na an han atang ang pawh kan hriat che ani ta a hetiang hi chu hei life in intihsiak na a awm ta a a chiang em em ani thiam leh thiam lo kha i hetianga an thlan hi tha i ti em hmasawn nan pawh nangma experience i tawn hriat atang pawn Sawi duh i neih chuan han sawi la, tin nakin zel atan pawh Chhangthar zai thiamte tan pawh a tha i ti em tiang an tha ni hi? Tha ka ti i ngaia kan neih tawh pawh ti mah se kei chu i ngaia eng nge neih a tha lo hi ka ti lo reng reng a tha ka ti lutuk a chhan chu. Zai mi tam tak in thup tam tak khaw hrang hrangah te an lo awm ta. Hma han lak a, bul tan dan hre lo tam tak an awm ve a ni. Music video a siam tur pawn tun laiah phei chuan thil hau tak tawh a. Zai thiam tak mahse music video a siam duh ngawih ngawih tan pawn i Sum a tel loh chuanin a harsa tawh a nih chu. Chuvang chuan tia anga idol te icon te an thlang hi a tha ka ti kei chu. I la la ti reng se a pawi ka ti lo i hrethiam em em. A tha ka ti lutuk a chhan chu mi tam tak bul tan ngaihna hre lo tikhan an rawn chher chhuak a. I Zonet pawh ni se LPS pawh ni se an rawn chher chhuak a. I tikhan an tan khanin enge anmahni tuina lain takah i. an rawn par chhuak thei a kei chu hei hi a tha ka ti thlawt a ti chiah tiraw ti khan in enge mi dang tang kawng chhia sak tu ni ai sawi ang deuh khan in music video siam pawh hau taka mi hriat an nih atanga ka lo sponsor ang che ti te pawh tam tak kha an i an awm thin a ni khang te kha hlu tak zet a bang a mizo ho hi kei chu kan kan lo ei kan han ti ve. Zai lampang kan lo tui em em a, zai thiam pawh hi an tam ka ti. Hei i zai lampang hi kan lo ngaina tlang bawk a, Mizo hi kan lo zai thiam hlawm hi ka ti tawp hre tia em em. Hei a hnam ang zawng hian. Aw a hnam ang zawng in kan lo zai thiam hi ka ti tawp a nih chu. Hei an sawi an sawi deuh thin a, hei hnam dang a bikin vai han tihna tawng awilo ni lo si. Hengte pawn. Mizo hian zai thiam vek a mi an tih thin ang deuh a ni in lam an pui em em a enge an thil tih khawm hlek chuan lam tur emaw an tih ang deuh khan hei Mizo thil tih khawm na chuan zai hi a tel lo chuan a kim lo hi kan zai ho a tiang khan a ni thin ta hei a ti kim tu a ni hi maw hei tu pawh hian in kan ngei na a kan thil tih na riang riang ah hian a tel deuh zel khan a ni ta a chuan in nia kan duh tawk dawn hnai anga zai mi i nih ang in Mizo mipa leh hmeichhia ah leng ziam emaw gospel tih kha thliar lo ta ila i zaithiam i tih ber kha hriat ve chak awm a kha kha min han hrilh ve vel a tu nge an hming te kha han sawi tawp la hei zaimi nia zaithiam tih zawng kha in nei ve ni ngei dawn ta sawi kha I hreh lo tur ang a i hnai in a. Ka hreh lo lut tuk a mahse awii kei chu hreh awm ka ti thin. Sawi leh sawi nu zai tiang hi ka ti thei i lawm lut tuk a maw. E an mahni zinga duhthlan kha har i ti deuh. Duhthlan hi har ka ti. Mahse hmeichhia an an danah hi chuan tunlai ah chuan i a tunlai an mahni hun lai tang tawh in Zoram chhan hi hi chu maw a thiam i ka la ti thlawt a i hre em. Aw kan kan thiannu theuh a nia arsi chu. Han an han zai reng reng a a pui bik thei tawp a chuan aah ih maw nichina ka sawi ang chiah kha ni mai sakthiam zawng an nei theuh a an mahni sakthiam zawng an line ah khan an thiam em em a lungleng deuh deuh hla an han sa a ih. An thiam em em a, i Taite te pawh ni se mipa a ni pawh thiam em em ta. Sanga tin bawk sia. Awi kei chu a bik sawi tur ka hre lo a hreawm ka ti aw aw awi TBC te hi thiam ka ti lutuk aw sai lo a sai lo leh TBC te hi thiam ka ti lutuk ta nih chu chuan. Awih an ei chu an ni pawh an an thiam dan khai in ang lo. Hetah RCE a thiam em em laiin i hmangaih i idol te kha thiam em em leh lawi ta an la sak kha a in ang lo maithei. Tiang vel chu aw an mahni line theuh ah khan an thiam bawk sia i aw khami lai ah khan duhthlan a har ka ti lutuk. Aw aw.

Chantu, Ngaisangtu, i zai lo ngaina tur te i a nawm teuh a ni. Khang Hena khanin eng nge sawi duh i nei? Umm, nia, i a zai mi tan chuan a bul berah chuan kan zai ngaithlattu te hi an hlu em em a. I kan zai ngaithlat tha peih lo se heh, zai zai ila awmzia nei miah lo a nih chu. Chuvang chuanin keimahni min lo eng nge kan zai lo ngaithla a min lo ngaisang der ve tu te an chungah hian ka lawm em em a. I Min lo la ngaihthlak sak zel tur pawn ka sawm a, ih hla hla hla dang te pawh kan la ti leh zel turah ngai ila min lo support tawhna zawng zawngah khan ka lawm em em a, ih hei an lo inhnial ve rap rap zel a, ih social media ah te pawh mahse kha ang a min lo tan tlat tur te chungah khan ka lawm em em a, min lo tan zel turin ka sawm duh bawk a, chuanin ka ngaih pawimawh deuh pakhat chu. Ih, tunlai mi hi chu an ni lutuk tawh lo mai thei a, keimahni hunlai velte khanin ruih theih thil leh zuk leh hmuam hi a tam a ni. Zai miah pawh ti an tam. Kha kha, ih, enge a thlawna, tian programme kan va nei ta, a thlawna, ih, min lo petu hi an tam lutuk. A a hmeia pahin, ih, mipa insum zo lo tak tam tak an awm ve thei a nih chu. Ih, khangah khanin. Tunlai mi hi chu rin ai takin zuk leh hmuama te an fel fai lutuk a nih chu i ruih theih thil a phei chu sawi loh maw i hengah hianin zai mi bik hi insum hram hram ila i zuk leh hmuam ruih theih thil a fihlim hi ni thei hram se ka tia bakah tian mi mi en bik te kan kan lo nia a tun tunlai mi te phei chu an smart tawh a nih chu ka ang ah khan in ah an a lawmawm ka ti let ding a keimahni hun lai ti ve khang lang ila ka ang ah kha chuan in ah zai dawn a kuh va ka ei zeuh loh chuan ka zai lei thei lo ti kha an awm tam a nia mahse eng nge ka va sawi sia bur chuang lo mahse Zai rei kan duh chuanin heng ah hian fihlim hram hram ila a tha ka ti nih chu i tun sawi leh sawi nu tunlai mi chu an an fel fai tawh lutuk a zilh ngai teh vak pawh hian nilo mahse ka ngaih pawimawh leh ah eng nge tha ka tih ang kha ah ani ta a heng ah te hian fihlim hram hram se umm tiang chu ni e.

E aw aw e ui a va han lawm awm ui ui a va han ropui ve a va han lawm awm em em a a va han ngawi aw aw hei ui pheikhawk mawi lutuk a nih chu hei a teh awi mawi lutuk tawp ka va han lawm em e aw aw e.

Hnathawk segment a hun kan hman theih chu a ni a, kan show a thlirtu zawng zawng te inchungah a lawm thu kan sawi a, kan show hi in lo thlir chhun zawm zel dawn nia, Heritage Lawns Folkland atangin inzavaiin hun hman nuam vek u le.